Sellañ an douar vel ma oa dek milion vloaz ha pevar-ugent zo. Klezeg uhel a vez graet deus ar marevezh-se. Tommadur bras-bras oa war an douar hag an dinosaored oa rouaned ar blanedenn. Pevarent trankilik en o flas uhelañ e chadenn ar boued. Ne ouien ket e oa cheñchamañchoù bras o c'hoarvez tro-dro dezho. O pellaat an eil eus egile war revandirioù, en ur zigoriñ fralioù bras e pluskenn an douar, pep eud goude garn-dour hag e devorioù. O strujañ e veze ar bijin da heul an tommder bras-bras hag o kontammiñ an dour, marvet oant goude. Ha kuit, miliardoù 'nezho e foñs ar fralioù. Gast e oa bet ar weledenn er morioù betek ma oa bet peurc'holoet lostachoù ar bezhin. Kresket he doa ar wask hag an tommder ivez. A-dregimiezh oa bet treuzfurmet al lostachoù en hidrokarbidennoù, tireoul ha gaz. kement-all a oa c'hoarvezet war an douar ha deut glav da heul. Ur pemp milion vloavezh zo bet dimp d'an natur evit aozañ an energiezhioù fosil lonkañ an dud e-korf ur bloavezh. Stag eo an doare da vevañ hiziv eus an nerzhioù fosil-se. Ha pa vefe souezh gwelet pet a dud a ra evel ma vijent difin. Abaoe triwec'h kant tri-ugent zo bet astennet daou vil viliard barrikennad tireoul. Betek-hen zo bet lonket un hanter-nev well-wazh. Raok tennañ tireoul eus an douar vez ret kaet anezhañ. Da zigetenn e oa aes da gavout ha marc'h-mat da astennañ. Spinal Tap oa kentañ tireoulek vras Amerika bet diskuliet e naontek kant. ur bern oa bet da-heul. Furchet veze Amerika gant an douarourien, o doa kaet bernioù bras a eoul, gaz ha glaou. Muioc'h a direoul veze stennet en Amerika evit en deus forzh peseurt bro all, hag ur vro dreist galloudus oa deuet da vezañ. Pegroger da broduiñ tireoul en ur puñs n'eo ket met un afer amzer a-raok ma rafer produiñ war ziskar. Disheñvel e live produiñ pep peñs. Peuzarver ur geidenn deus produiñ an holl beñsoù e treser ur grommenn stumm ur c'hloc'h dezhi. Peurvuiañ vez en deus daou-ugent vloaz goude ar penndiskuliadenn evit ma tisfev ur vro ur pikian er produiñ. Goude-se, ar produiñ war ziskar dre ret. Er blaioù hanter-kant oa bet jedet gant Marion King Hubbard, douar-fizikour a labour evit Shell, e vefe pikiant produiñ tireoul Amerika en hanter-kant dek ha tri-ugent, daou-ugent vloaz goude pikiant diskuliañ an tireoul en Amerika. Oa ket bet graet ennañ. Padal, en hanter-kant dek ha tri-ugent oa bet ar pikiant produiñ tireoul en Amerika, ha krog an diskar da heul. Ar wirionez e oa gant Herbert. Adalek ar mare-se eo bet ret d'an Amerikaned enporzhiañ muioc'h-mui a direoul. Dalc'het int bet gant ur pourveziñ dizingal ha paket gant enkadennoù ekonomikel deut da heul, stroñsoù an tireoul e naontek trizek ha tri-ugent ha naontek naontek ha tri-ugent. Er bloavezhioù tregont eo oa bet kaet ar muiañ a direolegoù en istor Amerika. Daoust d'an teknologiezhioù nevez eo aet an duskuliañ tireoùigoù nevez war zigresk ingal. Ar re nevez-kaet, evel Hanwar da skouer, a rofe tireoul evit seitek miz d'ar muiañ. Memes an tireoùeg Jack Dao e Pleg-mor Mec'hiko ne bourvezfe ket an tier en Amerika en tu all d'un nebeud michoù. Ha pa vefe bras n'eus tireouleg ebet a vefe trawalc'h evit respont da ezhommoù Amerika. Muioc'h-mui a brouennoù zo omp erruet e pikian produiñ tireoul ar bed petozh ker dezhañ. Er bloavezhioù tri-ugent oa bet ar pikian diskuliañ tireolegoù nevez. Ouzhpenn daou-ugent vloaz war-lerc'h n'haller ket diarbenn digresk an diskuliañ tireolegoù nevez. Pieder-bro hag hanter-kant diwar ar pemp ha tri-ugent a brodu tireoul zo erruet d'o fiturn produiñ. Kement-all c'hoarveo gant darn deus ar re all a-raok pell. Ret vo kavet ar memes kementad a energiezh hag an tireoul produet e Arabia Saoudat bep tri bloaz evit goloiñ war divigañ an tireolegoù zo deus o taolioù. Er bloavezhioù tri-ugent 'veze eztennet c'hwec'h barrikennad tireoul pa veze implijet un. Daou-ugent vloaz war-lerc'h 'vez implijet etre tri ha c'hwec'h barrikennad er bed pa vez eztennet un. Ur wech pa vo bet tizhet ar pikern er produiñ tireoul er bed e vo kalz brasoc'h ar goulenn evit ar c'hinnig. Ha kemmoù bras vo ingal e priz an esañs. Mont a ray an efezoù kalz pelloc'h evit priz ur gibellad esañs. Depantiñ a ra kêrioù bras hon marevezh deus an energiezhioù fosil, gant asfalt tennet deus an tireoul vez graet an heñchoù, da oenoù ur bern tier ivez. N'hallfer ket bevañ war takajoù douar bras 'zo ma ne vijent ket tommet deus ar goñ a yene deus an hañv. 'Blam da lederezh ar c'hêrioù e ya an dud war gilometroù betek en holl labour, en o skol, er stalioù. Rannet eo ar c'hêrioù pennañ e takajoù annez ha takajoù koñvers pell an eil red eus ar re all, ha rediet an dud da vont ha da zont gaotoioù. Savet eo bet ar banlev hag an tolpajoù kêrioù evel ma oa didermen ar produiñ tireoul hag energiezhioù. Ar produioù kimiek tennet deus an energiezhioù fosil, an heol-gimiezh, zo ur redi evit sevel a bep seurt produioù. Stag mat eo al labour-douar deus an energiezhioù fosil, dres 'vel an ospitalioù, ar c'hirri-nij, ar reizhiadoù dasparzh-dour. Man met arme ar Stadoù-Unanet a ra gant gant daou-ugent milion barrikenn a tireoul ar bloaz. Ur redi eo an energiezhioù fosil evit sevel plastik ha polimeroù. elfennoù diaze an urzhiaterezhioù, binvioù didu ha dilhad zo. Stag e ekonomiezh ar bed deus ur c'hresk difin, diazezet war gresk an energiezhioù marc'h-mat. Ken stag omp deus an tireoul ha deus an energiezhioù fosil all ken e talv ur c'hemm ha pa vefe bihan e kementad an energiezhioù eil efejoù spontus war hon buhez pemdez. Talv a ra an energiezh ar varregezh da gas ul labour da benn-vat. Nerzh kant hanter-kant sklav o labourat noz-de a zo e-kerzh un Amerikan boutin hiziv. Treloskoù vez graet deus an danvez a zalc'h an nerzh-se. Muioc'h a nerzh zo e treloskoù zo evit ar re all. Douester an energiezh a vez graet deus an draeñ. Gant an tireoul, un eus an trelloskoù-se, emañ an dalc'h. Tregont miliard barikennad ar bloaz vez implijet gant an dud er bed, da lâret eo daou ziouzarad kup ha tregont a direoul, pe talvoudegezh an energiezh a vije produet gant div greizenn nukleel hag hanter-kant o vont en-dro ingal en hanter-kant vloavezh da zont. Daoust ma ne zeu nemet ondregan pik c'hwec'h deus tredan Amerika diwar an tireoul e c'ha da vouet ar c'hwezek dregan ha pevar-ugent deus an dougen samm. E daou vil eizh eo an div drederenn deus tireoul Amerika oa bet enporzhiet. Deus ar C'hanada peurvia, Mexico, Arabia Saoudat, Venezuela, Nigeria, Irak hag Angola. Deus ket par d'an tireoul vit meur a abeg, e zo ester energiezh da get Talvoudegezh tost da tri bloavezh labour un den zo en ur varrikennad tireoul. Dourek vez d'ur wrez etre. Ez e kas-digas-non hag implij-non e kefluskerioù bihan. Evit dastum energiezh zo imp d'ober gant energiezh. Ober gant nebeut a nerzh evit kaet hag estennañ kalz a energiezh, asmar stek. Gounit energiezh war an energiezh postet, geweb ez eo, Gilroy-High e saozneg. Ur skouer vat eo an tireoul boutin. Da get-eñ e oa bet eztennet an tireoul kri a galite hag an esañ. Ur varikennad tireoul 'veze implijet 'vit kaat hag eztennañ kant barikennad all. Kant oa feur an hêriae pe geweb an tireoul. Pa oa bet eztennet an tireoul aes da gavet da get-eñ oa bet ret mont da glask mammennoù en uhelvorioù pe e broioù pell, ur implij kalzik a energiezh. Ponner pe sulfurus vez alies an tireoul kaet e Mos, ha koust a ra ker puraat ennañ. Ken izel ha dek eo geweb an tireoulioù. Ma vez graet gant muioc'h a energiezh evit eztennañ an trelosk evit ma zo 'ba an trelosk-se ne dal ket d'ar boan. Moaien zo da droiñ ur vammenn energiezh en un all. Bewech ma vez graet, 'vez koll war an nerzh a oa en trelosketen. Dezho tireoù liv n'int ket boutin, da skouer ar sabron hag ar skid teir-douarek. Er C'hanada vez kaet darn eus ar sabron teir-douarek. Er Stadoù-Unanet emañ an div drederenn eus ar skid teir-douarek er bed. Moaien zo da droiñ an daou drelosk-se e tireoù boutin kenaozet. Na evit-se vez int eus kalz arouez hag azour fresk. En-se vez digresket o geweb, ar c'halmon deus pam da unpig pam. Trelosk paour-c'hardi eo ar skid tredouarek zo ennañ un drederenn evit ar memes pouez eus an nerzh zo bet ur voestad edaj evit an dijuni. Bernioù bras ar c'hlav a zo, a bourvez ar bed gant un hanter deus he dredan. Tost da dri-ugent diouzh arad kup glav ar bloaz pe implijet er bed. Padal, c'hallfer erruout da biken produiñ hollek ar glav a-raok daou vil daou-ugent. Ur fae eo krediñ padoù ar glav kantvezoù en Amerika, pa ne vez ket taolet e kont e kresk ar goulenn hag e tigresk egalité. Darn deus ar glav karrek a galite vat zo aet da get ha ne chom nemet glav a galite ijeloc'h nebeutoc'h a nerzh ennañ. Trubuilhoù produiñ a-sav neus, pa eo bet astennet glav ar c'houer dija, ha ret vez toullañ donoc'h e lec'hioù diaesoc'h da vont enno. A-wechoù me'm eus e vez diskaret menezioù evit kaet ar bernioù glaou, hag un dra spontus eo evit an natur. Da-heul an tireoul hag ar glaou vez kaet gaz naturel alies. Ar bloavezhioù hanter-kant zo bet pikurn diskulier gaz naturel en Amerika an hanternoz, hag e penn keten ar bloavezhioù dek-ha-tri-ugent pikurn ar produiñ. Ma vo kaset tres krom an diskulier tri bloaz warn-ugent pelloc'h, e weler splann dazont ar produiñ gaz naturel en Amerika an hanternoz. Gra da deknikoù nevez c'heller eztennañ gaz naturel divoutin, evel ar gaz kit a vo marteze ur rikour e-tal diskar ar produiñ er bloavezhioù da zont. Disput eo talvoudegezh ar gaz divoutin, pa zo im vefe uhel prichoù an energiezhioù evit ma vefe ampletus. Memes en ur gontiñ ar gaz divoutin c'hellfer erruout d'ar pikern produiñ gaz er bed e daou vil tregont. Me zo bernioù uraniom bras a-dalv d'ar skiriañ nukleel. Evit produiñ an dek terawatt a vez tennet deus an energiezhioù fosil, vije aes deus dek mil kreizenn nukleel, ha n'hallfe padet ar bernioù uraniom ouiomp zo nev nemet dek pe ugent vloaz. Taolioù-arnod zo bet graet gant reaktorioù dreistganerioù dre blutonium en Frañs ha Japan. C'hwitadennoù koustus eo. Skolioù teknikel ar ramz zo war hent ar skiriañ nukleel. An nerchoù nevez-saus zo deuzuto ivez. Ur geweb uhel n'eus nerzh an ael met paouez-dibaouez eo. War nerzh an dour c'heller kontiñ, met zaet zo bet stankelloù war lodenn vrasañ deus stêrioù ar bed diorroet. Ar c'hreizennoù grouez-douar boutin a denn o nerzh deus takajoù tomm tost da c'hwar an douar, stag int deus an takajoù-se. Ar c'hreizennoù grouez-douar goueleet hag arnondi vez toullet daou riboul dek kilometr en douar. Kaset vez dour en eil riboul vez tommet er fralioù ha pompet er riboul all evit produiñ tredan. Hervez ur renta-kont nevez-a-walc'h gant an MIT e tegasfe an teknologiezh-se dek dregont eus tredan ar Stadoù-Unanet a-c'hant daou vil hanter-kant. Nerzh ar gwagennoù ne vez produet nemet war an aochoù. Disheñvel eo douester energiezh ar gwagennoù hervez ar broioù. Un dael vije kas tredan produet gant gwagennoù 'barzh an douaroù. Ouzhpenn-se, vez krignet an troell-rojoù ganer ha dour ar mor. An treloskoù bev zo treloskoù gouneet. Ijel eo douester energiezh ar c'hoad ha kreskiñ a ra difon. Tost da dri-ugent diouzharad koad ar bloaz vez implijet er bed. Dont a ra ar gazeoul bev hag an etanol deus ul labour-douar stag deus nerzh an tireoul. Ijel-kaer eo ar gounid nerzh war an treloskoù-se. Faot a rafe da bolitikerien zo troiñ ar maiz en etanol. Ober gant etanol evit pourchas un degredenn eus an esañs zo-hi er Stadoù-Unanet en daou vil ugent talvezfe implij tri dregont deus douaroù Amerika. Pourchas un drederenn dalvezfe ober gant teir gwech an douaroù gonit maiz. Evit pourchas an tireoul vo emneñv en Amerika en daou vil ugent vije em deus un hanter muioc'h douaroù gonit boued. Astennet vez an hidrogen deus ar gaz naturel, ar glav pe an dour, ha graet vez gant muioc'h a nerzh evit ar pezh vez dastumet. Fazi sur ne vo ket diazeet an ekonomiezh war an hidrogen. Kement ha div greizenn grouez diwar c'hlav e talv produiñ-tre d'an holl banelloù photovoltaek ar bed. Etre un ha pider tonenn glav vez implijet evit ober ur banell photovoltaek. Ret 'vije goloiñ ur c'horread daou c'hant mil pevar c'hilometr karrez warn-ugent gant panelloù evit pourchas an energiezh zo himneañ er bed. E daou vil seizh e oa goloet ur c'hwec'h pik pemp kilometr karrez bennak. Barregezhioù bras o deus ar c'hreizennoù gwrez-heol, met nebeut kerzh o deus outo. Un lec'h sevel nev nemet lec'h ma vez heol ingal. Ha ret vez kas kementadoù bras a-dredan war hirderioù ken bras all. Stag eo an holl energiezhioù erlec'h ease da vekanikoù a ra en-dro gant tireoul, p'eo d'e c'hemm deus danvez evel plastek, vez graet gant tireoul. Bevet-tud oc'h embann o deus treloskoù pe vekanikoù burzhudus. Daou goull gato. Ur skouerenn deus ar mekanik a ra en-dro o deus an dud-se ? Peseurt douester energiezh 'neus ? Aes vez klenkañ pe skign anezhañ ? Ur produiñ ingal pe paouez dibaouez ? Moaien zo d'ober gatoñ er vro a-bezh? Ha skolioù teknikel kuzh a vije? Peseurt geweb 'neus? Peseurt efezoù war an endro? Touellet c'heller bezañ gant niveroù bras. Da skouer, ur miliard barrikennad tireoul a vo diouzh emp daouzek diouzh met ken. Klaoustre spontus 'vije tremen deus an energiezhioù fosil d'ar reoù all. E daou vil seizh zo bet produet eizh dregan a daou-ugent virgulent pemp deus tredan ar Stadoù-Unanet diwar c'hlav, un dregan warn-ugent virgulent c'hwec'h diwar ar gaz naturel, un dregan virgulent c'hwec'h diwar an tireoul, naontek dregan virgulent pevar diwar nerzh nukleel, pemp dregan virgulent eizh diwar nerzh an dour, daou pik pemp tregan meken diwar an energiezhioù nevez-saus. Ha pochub vefe lakaat ur skeuliad energiezhioù er lec'h re ba plas an treloskoù fosil er sistem? Em befe a-fe'h teknologiezhioù a-raok kement hag ar youl politikel hag ar c'henlabour, deus ur postañ ergant-bras eo, deus un emglev etre an holl vroioù, da adkempenn sistem ekonomikel ar bed hag e bemp mil miliard dolar da daou-ugent, hag an dour-insamm ivez, an uzinoù sevel-madoù, ar reizhadoù al labour-douar. Ha gouiet hag a tud e karg kap da verañ ar c'hemm-se. Ma vefe tizhet ar palioù-se daoust ha pad a rafe hon mod da vevañ. Barzh ur voutailh e vev ar bakteri-mañ. Bep munutenn e vez daougementet. Da unnek eur beure zo ur vakterienn. Da greñvde e leun ar voutailh. Da unnek eur nav hag hanter-kant oa hanter-leun, ha plas oac'h oa evit un doublimekenn c'hoazh. Santet a ra ar bakteri zo dañjer. Klask a reont boutalioù nevez ha ter-nez o gavont. Renket an afer sañset. Da greñvde, leuniet ar voutelgetenn. Da greñvde eun, leuniet an eil voutel. Da greñvde diou, leuniet an holl voutailhoù. Asma an dalc'h vitomm ivez. 'Blam d'an doubli zo er c'hresk eksponantel. Pa oa bet krog an dud d'ober gant glav ha tireoul 'vel mammennoù treloskoù 'oa kresket o niver 'vel ma oa ket bet biskoazh. Memes ur feur-kreskiñ ijel a gas da greskoù bras goude ur pennad amzer. Gant ur feur-kreskiñ un dregont 'vez daougementet un ekonomiezh e-korf dek 'la ha tri-ugent. Gant ur feur daou dregont 'zo aimp deus pemp 'la ha tregont. Gant ur feur kreskiñ dek-dregont e vez daougementet un ekonomiezh e korf seizh vloaz nemetken. Mil dezhe an ekonomiezh ur c'hresk tri-dregont vel hiziv e taougemment bep tri bloaz warn-ugent. Devezh ma vez daougementet he c'hanezommoù nerzh ha danvez en tu all da ezhommoù an holl zoubli c'hoarvet a-raok. Ez aet hon reizhiad ergent war vartezeaat ar c'hresk, n'hall bezañ harpet nemet war muioc'h-mui a energiezh. Mounni n'o deus ket, met prestet gant ar bankoù, hag Runo e gwirionez. Implijet eo ar mounni nevez-krouet-se gant an ampresterien evit kreskiñ o embregerezhioù a-benn paeañ o glev, muiinterestoù adal vez ret kreskiñ c'hoazh. Blam da c'hrouiñ mounni diwar c'hlev e talv darn deus ar mounni er bed Hugh glev gant interestoù da baeañ. ma ne zeu ket rummadoù brasoc'h ampresterien nevez da broduiñ ar c'hresk ha da baeañ ar glev-se da-heul e kouezho ekonomiezh ar bed en he voull evel en ur jadenn ponzi e red d'ar sistem kreskiñ e mervel. Blam d'ar reizhiad glev-se evit darn eo bet splann ha bras efezoù ar c'hresk ekonomikel war ar produidi a-barzh-kri, ar sevel stankelloù, implij an dour, implij an temzoù. Poblañs ar c'hêrioù, implij ar paper, an niver a girri-tan, ar c'hehentiñ hag an douristelezh. Da seizh miliard e sav bremañ an niver a dud er bed, hag en tu all da nav miliard a-fe ac'hann daou vil hanter-kant. Ma vije plad ha difin an douar, ne vije kudenn bet. Padal, gozh-meron ha bevennet an douar, e erruimp ivez depeze talbevennoù ar c'hresk. Da heul ar c'hresk ekonomikel zo bet kresket feur ar mergl nitrek hag ar metan en aer, digresket an ozon, kresket an dourioù-beuz hag an droug graet da ekoreizhiadoù ar morioù en ur gontiñ dirull al ludu c'hoalen, an diskarkoadeier e pep lec'h. Kresk an takajoù douar implijet gant an dud ha diskar kalz a wenoù loened. Lakaomp ur c'hreunenn rizmetin war garrezig ketenn ur c'hoari echedoù. Daou gementet vo ha lakaet div war an eil garrezig. Daou gementiñ c'hoazh ha pider war an trivet. Daou gementiñ hag eizh gronenn war ar pevare. Ma vo dalc'het ganti mos ho taougementiñ bewech an niver a c'hreunennoù en ur c'hont war-raok deus o c'harrez, pa erru eur war ar c'harrez direizhañ, vo aimp deus un niver bras spontus a c'hreunennoù. Nav zrilhon, daou c'hant tri biliard warn-ugent, tri c'hant daouzek bilion ha tri-ugent, c'hwec'h miliard ha tregont, eizh kant pevar milion hag hanter-kant, seizh kant c'hwezek mil greunenn ha tri-ugent. Muioc'h evit peseurt bet gounezet kar an dud e-korf dek mil vloaz. Daougementiñ a ra an ekonomiezhioù modern, 'vel ar greun war ar c'hoaiechedoù, goude un nebeud dek vloaziadoù. War beseurt kombod deus ar gael omp erruet ? Ouzhpenn an energiezh vez aet deus kalzig a zanvezioù all en hon c'hevredigezhioù : dour da evañ, douar atil, boued, koadeier ha meur a seurt mein ha metalioù. Harz 'vez lakaet d'ar c'hresk gant un danvez ral-kaer e-mesk ar re ret-se. Ha plankennoù koad resaet ur varikenn. Hag evel an dor disknet ba ur varikenn, n'hall ket ar c'hesk mont en tu all d'ar blankenn verrañ pe d'an danvez diazer ralañ. Daou-ugent dregant deus holl luc'h-kevanaoz an douar bet implijet hiziv gant an dud. Ha pa vefe posubl ober gant pevar-ugent dregant, n'hallfent ket mont betek kant tri-ugent dregant. Harpet kreñv e pourvezi boued ar bed war an treloskoù fosil. Krog ar brezel bed getoñ e oa naturel al labour-douar penn-da-benn. Goude ma oa bet aozet temz al louzeier amprevaned diwar direoul, oa aet war-raok ar produiñ boued a galz, ha kresket an niver a dud da-heul. C'hwitaet zo bet muioc'h a dud goude implij an temz-chimi evit na vije bet posupl mont met gant ar produiñ naturel. Eñ zo deus treloskoù fosil evit mekanikoù an ti-feurm, an dougen-samm, ar yenaat pe skouarnañ ar pakajoù plastek hag ar c'heginañ. Implijet vez douar el labour-douar a-hiziv evit troiñ treloskoù fosil e boued ha boued e tud. Tro seizh galorienn diwar treloskoù vez implijet evit produiñ ur galorienn voued. En Amerika e ra ar boued ur veaj daou vil pemp kant kilometr etre un ti-feurm hag ur bevezer bennak. Spenn-digrez an hidrokarbidennoù zo trawalc'h a lakaont reizhiad produiñ boued en arvar. Prisoù izel an energiezh, teknologiezhioù gweleed ha yalc'hajoù bras o deus digoret an hent d'an dreistpesketa. Ur pikern en niver a besked tapet zo bet e fin ar blaioù pevar-ugent ha rediet ar besketaerien da vont pelloc'h àr an uhelvor. Kontammet eo bet ar stêrioù hag ar morioù gant nitrogen ar chimi. ha skarzhet ar vuhez eus stakajoù bras-bras zo. Ha talc'homos c'hallfe an holl besked mont da get a-ran daou vil eizh ha daou-ugent. Gant glaioù-trenk ar c'hêrioù hag an industriezh pe krignet magoù diaze an douar, fel ar c'haliom, ar galkiom hag ar magneziom. Arvarus ivez an diouer a zour. Ma ur bern tier-feurm reer gadour pompet deus gweleadoù dour danzouar. Miliadoù a vloavezhioù e vez im evit ma vije leun ar re-se, a c'hallfe bezañ goulanteret en un nebeud dekvloaziadoù 'vel ar poulloù tireoul. Kenijel eo hed-live ar gwelead dour-ramz Ogalalla en Amerika ken eo bet rediet ar venajerien da adkrogiñ gant ur gounidigezh sec'h ha brodu nebeutoc'h. Ouzhpenn da se, da-heul an dourañ hag implij ar chimi c'hall dont an c'hoalennaat, re ar c'hoalennoù berniet ba'n douar, abeg pennañ an dezerzhiekaat. Arvarus ivez krignerezh an douar atil. Daou c'hant vloaz zo e oa tro c'hwec'h metr adatil war pradeier ar Stadoù-Unanet. Hiziv, gouest d'an troioù-douar ha da vouezhioù fall, eo aet un hanter da get well-wazh. An dourañ a ro bod d'ar c'hwibez a bep seurt, vel intr-duaned da skouer, c'hallfe distrujiñ pevar-ugent dregont eus eo Stadoù ar bed. hervez Norman Borlaug, tad an Dispac'h Glas, n'eus an Intr Du ur c'halloudegezh bras spontus da zistrujiñ ur gevredigezh hag an dud. Ober gant treloch bev a dalv vo nebeutoc'h a zouaroù evit produiñ boued. Dalc'hat un dachenn zo un harz-deiz. An niver resis a dud hag a loened c'hell bevañ warni da viken. Ma ra ur ouenn en tu all da harz an dalc'had-se war-vo an dachenn betek ma klotfe an niver en-dro gant an harz naturel. An tu da dremen e-biou d'ar mare-se deus kaeet an dud en ur gae tachennoù all douaratil da c'hounit penn ur greskiñ produiñ ar re gounezet deja peseurt moaien d'ober gant an tireoul. Evit delc'hen da greskiñ zo c'hem deus muioc'h a zanvez evit na c'hall bezañ produet war an douar met n'eus planedenn all bet evit se. Evit talañ ouzh an dev-se e rit daougementiñ ar produiñ boued a-ran daou vil hanter-kant evit bouetañ an holl dud er bed, niverusoc'h-niverus ingal. Hor miliard a dud zo divak e Marnaon dija. Un deiz c'hoazh vo bouetañ en tu all da nav miliard a dud er bloavezhioù da zont pa vo digresk er produiñ tireoul a gaz. O c'hresk eksponantel zo en ekonomiezh ar bed, e-tro tri dregont ar bloaz. N'eo lonkiñ muioc'h-mui a dreloskoù, ne vint ket adnevesaet. Mennadoù ha metalioù, koulz ha danvezioù adnevesaus evel dour, koadeier, douar ha pesked, kalz buanoc'h evit tizh an adnevesaat. Ha pa greskfe deus Andre gant Mekin vo dav gementet an ekonomiezh e korf deglañ ha tri-ugent. Gant traoù all vez braseet ar gudenn. Gant ar bedeladur vez kavet tud zo war an eil kevandir da brenañ madoù ha boued produet war egile. Hir-mat eo an heñchoù pourveziñ ha kreñv ar wask war ar poloù tireoul vo ur fin dezho. War vroioù pell, kontomp hiziv, evit hon ezhommoù diaze. Stag eo ar c'hêrioù modern deus an treloskoù fosil. War ar glevoù eo diazezet reizhiad darn deus ar bankoù a gas an dud en ur rodellat amprestiñ dic'hleiñ evit produiñ ar c'hresk. Petra c'heller ober evit mont e-biou d'ar skolioù-se? Lod a soñj dezho e him e-biou d'an enkadenn en ur esper d'an energiezhioù dre an deknologiezh, ar c'heskabouell, an adaozañ, an otoioù-dredan adaouetet, ar cheñchamant doareoù, ar votiñ. Espern energiezhioù a dalvo espern moni ivez met ne vo ket trawalc'h evit saveteiñ an dud. Ma ray un nebeud tud gant nebeutoc'h a direoul. Kas o digresk ar goulenn da zigresk ar prizoù ha tud all a breno muioc'h ha marc'hamatoc'h. E memes mod, ur mekanik efedusoc'h diwar nebeutoc'h a energiezh a dalv, souezhus-war, implij muioc'h a energiezh. En naontekvet kantved, na komprenet an ekonomist saoz William Stanley Jevons a oa deuet ar glav da vezañ marc'hamatoc'h a-gozh da wellaat ar c'hefluskerioù dre eezen, hag implijet muioc'h a gefluskerioù dre eezen da-heul. da lâret eo muioc'h a c'hlav lonket. Lonket e vo an energiezh pe an danvezioù espernet gant ar c'hrech ken implij. Darn a gred dezho eo kae diskoulmoù gant ar skiantourien hag o teknologiezhioù nevez. Padal, teknologiezh n'eo ket energiezh. Troet e vez energiezh en erzh-labour gant an teknologiezh met ne gemer ket he flas. Ha lonket e vez danvez ganti ivez. Da skouer, vez aet un urzhiataers diwar undekvedenn eus an nerzh-red evit sevel un oto. Teknologiezhioù barrekoc'h c'hallfe gwashaat an traoù pa vez evito eus mennadoù ral a zo nebeutoc'h-nebeut anezho. Da skouer, vez produet seitek dre gant ha pevar-ugent deus elfennoù ral an douar en China, darn vras anezho en ur vengleuz Mekin e Mongolia. Graet eo gant ar meinadoù-se evit sevel troourezioù katalitek, kefluskerien kirri-nij, gwarelloù dreist-efedus ha pladennoù kalet, baterioù otoioù daouveteet, lazeroù, skanerioù skañv, gwiskadoù gwarez reaktorioù nukleel, pladennoù aergan, kefluskerioù kirri daouveteet, ampoulennoù beveziñ bihan, luc'hedanvioù ha skrammoù skinwel plat. En soñj ma gouarnamant China krennañ ezporzhiañ ar meinadoù-se pa gresk ar goulennoù warno. Ne dalvo da vont pezh reer diorren padus pe diorren poellek anezhañ pa vez implijet meinadoù ha metalioù dic'hadnevesaus enno e kementadoù a c'hav ar gresk ingal elfennoù ral an douar n'o mesk. An adaozañ n'eo ket un diskoulm mat, peulonk energiezh, ha pa n'eo ket efedus an argerzh penn-da-benn. N'haller adaozañ nemet ul lodenn eus an dafar. Ha bras eo al lodenn all klask da lakaat da vat. Gant tredan vez bouetet an otoioù tredan. Pa denner darn eus an tredan diwar treloskoù fosil n'eo ket un diskoulm kennebeut. Sevel kirri, n'eus forzh peseurt doare dezho a lonk tireoul ivez. Seizh litrad tireoul warn-ugent zo im evit ober ur vandenn-rod. Eizh kant milion oto zo er bed en daou vil dek. D'an tiskreskiñ zo hiziv e vefe daou viliard a-hed daou vil pemp warn-ugent. Ne vo ket er blanedenn evit gouzañv kement a girri-pad-pell, n'eus forzh gant petra evit bouteet. Kalz a ekonomisted a soñj ganto kinnigo an ekonomiezh marc'hadoù un eienenn energiezh all kavet dre ijin an teknologiezhioù. Padal emañ pennañ treloskoù erlec'hiañ an tireoul o tigreskiñ ivez. Ouzhpenn-se e c'houll amzer tremen d'un eil energiezh dibenn a vez ankouaet kontañ alies. Er rentañ-kont Heurch, departamant an energiezhioù ar Stadoù-Unanet, zo jedet e vefe imp deus ugent vloaz evit ombrientiñ da efezoù ar pikiant produiñ tireoul. A-wechoù ur gudenn vras m'eo ken an eniennoù-energiezh hag an danvezioù vont da get, ar c'holdoù aratil hag ar saotradur. Ar c'hresk-neniezh zo kaoz. Keit ha ma c'houlenno ar reizhiadoù ergant 'vefe deus ur c'hresk didermen, ne dalvo mann ebet ar c'hemmoù all. Peseurt mod vont dazont bennozh? Krediñ a ra d'ar wellwelourien e talc'ho ar c'hresk da viken hep harz ebet. Soñjal a ra d'ar wazh-welourien himtrezek ur marevezh ar mein nevez pe him da get. Mat mont da zantreñ an daou zigouezh pellañ-se. Mars oac'h e c'hall hon sevenadur d'ur stad simploc'h, diazezet war nebeutoc'h a energiezhioù. Kaletoc'h vo ar vuhez evit darn vrasañ ac'hanomp. Muioc'h a labour-zorn, a labour en tier-feurm, ha produiñ madoù, boued ha servijoù er vro tro-dro. Peseurt mod c'heller hon brientiñ d'un dazont seurt-se? Soñjit e tigresko a-galz enporzhiañ madoù ha boued deus broioù pell. Krogit da hont àr-droad pe àr varc'h-houarn. Kustumit d'ober gant nebeutoc'h a dredan. Peit ho klev ha klaskit chom pell eus ar bankoù. E-lec'h mont da brenañ traoù er gourmarc'hajoù, soutennit an embregerezhioù tost. Prenit boued produet en ho pro digant ar broduourien. Ma plas ho letonenn, sait ho poued hoc'h eeun. Deskiñ peseurt mod miret ha non pell. Soñjit en implij moni lec'hel, ken kalz ne drofe ket ken ar reizhiadoù ekonomikel bras. Ha kreskiñ d'ho parregezhioù emvastañ. N'eus tra ebet er roll-mañ a ampicho an diskar bras, met gwellaat a raint hon chañsoù pa vo ijel an energiezhioù en dazont, pa vo ret kontañ muioc'h àrnomp hon-un. Vel ma reont hendadoù gwechall.